Dit is no echt de lêste episoade fan de fjirde seary oer Satans listen, bedroch en dekonstruksje. Wy hawwe sân episoades hân, mar trouwe folgers hawwe sjoen dat der wie gjin yntroduksje. En de wichtichste reden foar dit wie dat doe't ik begûn hie ik net echt in goed idee oer wat der yn moast komme en hokker struktuer ik it jaan moast. Mar troch it skriuwen en it filmjen en it publisearjen krige ik nije en goede ideeën foar de ynhâld en foar de presintaasje. Mar doe wie 't ek dat de sânde episoade net echt in goed beslút joech en in ein. Dat sadwaande woe ik yn dizze achtste episoade in goede ôfsluting meitsje mei in oersjoch fan de tema's dy't wy besprutsen hawwe om sa ta in ridlike konklúzje te kommen foar dizze seary. De haadidee foar dizze seary wie om te sjen nei de duvel, de Satan, de tsjinstanner fan God. Want wy lêze yn Paulus syn brief oan de Efeziërs dat hy folle listen hat en dat wy dy witte en werkenne kinne, om sa sterk te stean yn it wurd fan de Hear en yn de Hillige Geast. Sûnt de fal fan Satan hat er drok dwaande west om it keninkryk fan God ôf te brekken, om derfoar te soargjen dat de minsken dy't God net kenne en net begripe by him wei te hâlden en dat er de minsken dy't al yn him leauwe en leauwe wolle Om harren yn te flústerjen dat de Heare God net goed is en dat Er net it bêste mei ús foarhat. En dêrom seit er altiten, God is net goed, God is net earlik en ik haw in better evangeelje dan wat Er hat yn Syn Wurd. En ik kin dy in bettere wierheid jaan as wat de apostels opskreaun hawwe yn harren brieven. en sa besiket er om ek de folgelingen fan Jezus Kristus yn te flústerjen bedroch foar dekonstruksje fan Gods Tsjerke en Syn Keninkryk. De metoade as de oanpak fan dizze seary. Ik woe earstens sjen nei Satans listen fan de sûndefal ôf oan troch de tiid. En ik haw it dus hân oer de sûndefal en doe ek nei de woastynreis dy't de ôfstammelingen fan Abraham hienen doe't se út Egypte laat wienen, en dat se dêr ek net betrouden op de Heare God, en ek leauden dat hja better wisten, en dat de slangegoaden fan Egypte it eins better hienen dan de Heare God, de God fan Abraham, Izaäk en Jakob. Mar sa wie it net. En wy sjogge ek hjoed-de-dei fansels, no't de duvel wit dat syn tiid omtrint om is, dat er tige hurd oan it wurk is om de tsjerke fan Kristus te ferneatigjen. Yn twadde plak ha we sjoen hoe't dat gong troch de skiednis fan de Midsieuwen en dan nei de Reformaasje troch de moderniteit en de sekularisaasje en dan yn de lêste iuw dy't wy hân hawwe yn it postmodernisme en ek yn in nije hermeneutyk.

yn de goede gerifformearde tsjerke fan foar dy tiid en hoe't dêr ek de dekonstruksje trochset hat yn de nije hermeneutyk. Ik haw dizze saken earder betocht en dêroer neitocht en dêrmei oan it wrakseljen west en dat haw ik opskreaun yn blogposts. Mar no wol ik it byinoar bringe yn dizze searje en yn dizze konklúzje. De ynhâld dan fan dizze searje, en der binne seis punten dy wol ik mei jimme besprekke en yn it earste plak is it de fanselsprekkende wierreden dy't benammen yn de Ferljochting nei de Reformaasje populêr waarden. It giet hjir oer saken dy't de measte minsken yn de westerske mienskip seagen as fansels en natuerlik. Mar yn 'e Reformaasje waarden dy altiten ferankere yn 'e iepenbiering fan Heare God. Mar no, mei de ferljochting, begûnen minsken te praten oer fanselssprekkende wissichheden. En as dy dan net grûndearre waarden yn de Skrift, yn it Wurd fan God, dan wie der in probleem, ek al seagen de minsken dat earst noch net. Dizze fanselsprekkende oertsjûgingen krigen faaks in eigen libben, en as se net mei skepsis en wjerlizzing oanpakt wurde, dan sjogge wy dat úteinlik ek de minsken yn 'e tsjerke en de kristenen se oernommen hawwen en dan dêrmei it wurd fan God en fan de apostelen bekritisearje wolle. Sadwaande sjogge wy dan ek dat de tsjerke mei de tiid fan in bibelsk perspektyf ferskoopt nei in wrâldsk perspektyf, sadat de tsjerke de wrâld net langer fernije kin en transformearje kin, mar dat eins de wrâld de tsjerke oanpakt en feroaret en dêrmei dekonstruearret en ferneatigje wol. En dit giet fansels troch de tiid hinne, earst faaks subtyl en dan letters mear en mear dúdlik. En wy sjogge ek dat oan it begjin, as de measte minsken de Skrift noch kenne en fanút de Bibel tinke wolle, dat de fanselsprekkende wierheden yn dy tiid noch hiel ticht leinen by wat Gods Wurd sei en wat dy apostels seinen. Mar as de tiid fierders giet, dan ferskoot dat en dan feroaret dat. Want dan sjogge wy dat yn 'e libbensmienskip fan 'e minsken it skeppingsferhaal bygelyks net mear wurdt sjoen as de wierheid, want dat kin dochs net fanút it nije wittenskiplike tinken, en dan wurdt dat sjoen as in myte, wylst de pseudo-wittenskiplike ferklearringen dan besjoen wurde as better en as sekerder en as echte wierheid. En dit hat grutte gefolgen hân foar de tsjerke en folle letters ek yn 'e mienskip en yn 'e kultueren fan de Westerske lannen. De Westerske beskaving wie tige segene doe't God en syn wurd noch respektearre waarden Selfs al wie it sa dat de tsjerke net mear yn de mearderheid wie. Frijheid, frede en wolfeart wiene doe de fruchten hjirfan yn de Westerske wrâld, mar dizze ferdwine en binne ferdwûn doe't de minsken yn dy folken en lannen net mear nei Gods wurd lústerje woenen en tsjin God en syn wurd

En it liket der op, benammen yn Europa, dat we dit wer sjogge, no't de folken en de lannen dêr God de rêge takeard hawwe en útsjogge nei bettere beloften en oare goaden, dat God dan floitet nei de Ismaeliten en harren deryn bringt Hja wêr't se sels ûntfongen wurde mei iepen earms om dêrmei ek de frijheid en de frede en de wolfeart te ferneatigjen dy't hja earst as segeningen fan God krigen hiene. Sekularisaasje, dat is it twadde punt. Wy sjogge troch de ieuwen hinne Mei útsûnderingen fan awakenings en fernijings dy't God jout, dat der in sekularisaasje is en dat yn it iepenbiere libben, it net mear foech jout om te praten oer God as oer syn wurd as oer it bliede nijs fan Jezus Kristus. En sa is it kaam dat no de tiid Folgelingen fan Jezus en minsken fan de tsjerke harren mûle ticht hâlde en net mear tsjûgen binne fan de God dy't harren ferlost hat en alle goede dingen jûn hat. En hja wolle dit dwaan út leafde foar de oare minsken dy't God noch net kenne. Mar úteinlik is it dan sa dat as hja dat dogge, en dat dogge de measten fan ús, ja, dat dat betsjut dat wy de minsken net echt leaf hawwe om harren it goede nijs te jaan, as dat wy sels net it goede nijs leauwe en net leauwe dat minsken dy't God net kenne en dy't Jezus net folgje, In oardiel te wachtsjen stiet en dêryn sjogge wy dat wy eins dêrmei de minsken net leafhawwe en seker ek net God leafhawwe, om foar Him op te kommen yn wierheid en rjocht en as tsjûgen fan Jezus Kristus, dy't foar ús neaken en bleat en bliedend oan it krús hong, en Hy skamme Him net foar ús, Hoe kin it dan dat folgelingen fan Jezus harren wol skamje foar Jezus en foar it evangeelje? Treddens, de grutte kaping. Ik begryp en sjoch no dat de duvel de goede dingen fan God oernommen hat en stellen hat om mei in saneamd better evangeelje en in better nijs te kommen nei de minsken dy't Him net kenne, as dy't Him net sa goed mear kenne. Want sa Tom Holland it sjoen hat en it leard hat, is it sa dat bûten it kristendom en foar de krúsdea fan Jezus Kristus en de ferkûndiging fan Paulus syn tsjinstfeint Dat der yn alle stammen en folken mar in bytsje leafde wie foar dy minsken dy't swakker wienen of bûtensteanders en dêrby net produktyf wêze koenen foar de mienskip fan harren famylje en harren doarp en lân. Nee, dat soart minsken dy't swak wiene en dy't handicaps hiene, dy waarden bûtenskood en dy krigen gjin ekstra leafde of help fan de minsken. Hjoed-de-dei, der is in falsk meilibjen dat ferrifelt de minsken en úteinlik sille de saneamde ûnderdrukten yn 'e Westerske lannen noch mear ûnderdrukt wurde troch harren ferrifelers as dat se earder wienen. De Frânske Revolúsje en de Kommunistyske Revolúsje hawwe ús dat sjen litten. En wy sjogge dat Karl Marx eins fertelt dat er in better boadskip hat Want de Bibel en it praten oer de himel en sa, dat is mar opium foar de minsken. Mar wat hy te bieden hat, de revolúsje en de gelikenses fan alle minsken, dat is it wiere goede nijs. En sjedêr wat der bard is, yn Ruslân mei Stalin en de Gulag en sjedêr wat der bard is yn Sina mei miljoenen fan harren eigen minsken dy't stoarnen omdat hja Mao Zedong folgje woenen mei syn bettere nijs en boadskip en sjedêr wat der bard is yn Kambodja doe't Pol Pot mei in grutte oplossing kaam en grut nijs Foar de minsken dy't mar in bytsje hienen en yn it plattelân wennen en net yn de grutte stêd. Alles is ferkeard gong en miljoenen minsken binne opjûn as offers oan de falske boadskip fan de duvel. En fierdens hawwe wy ek neamd dat de tiid fan hjoed-de-dei yn de Westerske lannen in tiid is wêr't de demokraasje net mear bestean kin. Ja, wy dogge asof it noch wol sa is, mar it is eins fuort rekke. En hoe komt dat? Os Guinness hat it sjen litten yn syn boek oer de selsdeading fan in frij folk. En dat is der bard en dat bart der no, dat de minsken dy't noch hieltyd de kristlike ideeën ha fan goed te wêzen foar de ûnderdrukten en foar de minsken dy't fan oare lannen en oare folken en oare religy's binne, en dêrmei de fijannen binnenhellet en de minsken dy't hiel oars tinke oer wat goed is en wat kwea is. En as dy basis fan begryp oer goed en kwea der net mear is, dan kin der ek gjin demokrasje mear wêze, dan giet alles stikken, de frijheid, de frede en de wolfeart. En sûnt de covid-jierren hawwe wy ek sjoen hoe't de minsken no harren frijheid kwytreitsje oan harren eigen regearingen en oan 'e Europeeske regearing en faaks oan in wiereldregearing fan biljonêrs dy't ús bang besykje te meitsjen en dan sizze dat hja foar ús soargje wolle en ús yn alle neden helpe wolle. En sadwaande wurde wy moai bepraat om sa ús frijheid op te jaan en oer te jaan. En dat sjogge wy ek, dat wy hjoed-de-dei bang wurde makke foar pandemyen, foar oarloggen en foar de ferneatiging fan de wrâld troch de minsken.

barde der hiel wat, en 'e measten dêrfan gongen úteinlik tsjin God en Syn Keninkryk yn, en dêrmei like alles hiel moai te wêzen, mar úteinlik waard it in flok foar hiel folle dingen. En it like dêryn dat yn 'e sechstiger jierren God de Hear de doar iepen die foar de duvel om binnen te kommen en 'e dingen ôf te brekken De segeningen dy't God ús jûn hie, doe't wy noch nei syn wurd hearre woenen. En lêstens, de surrogaat-evangealiën liede net ta echte segeningen. En hjir wolle wy sjen, benammen nei de seksuele revolúsje dy't ek barde yn 'e jierren sechtich.

Yn myn iere jeugd fûn in koarte mar radikale en dramatyske ferskoing plak yn 'e hiele Westerske wrâld. Ik wol hjir sjen nei fjouwer wichtige aspekten dy't relatearre binne oan dizze paradigmaferskoing. Yn 't earste plak de postmoderniteit dy't echt trochsette yn dizze koarte tiid. Dit wie de dea fan de wierheid en dêrby ek fan de bibelske autoriteit. As de minsken net mear leauwe wolle yn it wurd fan God, wa hat it dan te sizzen oer wat goed en wat kwea is? Wat is de basis dêrfan? En dan sjogge we úteinlik dat der gjin echt goed en kwea is en dat we dêr tige oer ferskille yn ús lannen. En twaddens sjogge wy dat it kristendom wurdt sjoen as ferâldere en dat it neat goeds foar ús te bieden hat. Mar dat is fansels net sa. Ek al binne de tsjerken ferkeard gongen en hawwe in hiele protte kristenen de wierheid de rêch takeard, It wurdt sjoen asof de Bibel en de tsjerken alles ferkeard dien hat en dat no alles better wurde sil. En dat is de duvel dy't dat ús ynsprekt as in fanselssprekkende wierheid. De tsjerke en de jeugd begûn it kristlike leauwen te dekonstruearjen en de nije hermeneutyk wurdt no populêr en kin brûkt wurde As in brekizer om ús leauwen en betrouwen yn it Wurd fan God ôf te brekken. En no't hja net mear it Wurd en de wissichheid en de frede fan it Wurd fan God hienen, en God sa's it sein is dea makke hawwe, no sykje de minsken wat oars. En wat bart der dan? De Beatles geane nei Yndia ta, nei it easten, om dêr te sjen nei it âlde heidendom en fan harren en harren lêgen geasten te learen en om dat wer werom nei Europa te bringen en de minsken yn te sjongen en yn te sprekken. En earst sjonge se dan Imagine There Is No Heaven. Soe it net goed wêze as der gjin religy en gjin godstsjinst mear is, want dan hoege wy net mear te kreauwen en te fjochtsjen en dan hoege we gjin oarloch mear te hawwen. Mar as de minsken dan fuort rekke binne fan de tsjerke en fan it evangeelje, dan komme hja mei harren eigen evangeelje Fan ienheid yn mienskip mei it hindoeïsme en de New Age. Twaddens, de seksuele revolúsje. Dit is ek yn 'e sechtiger jierren en wy sjogge dat der mear mooglikheden kamen foar antikonsepsje, en dêrmei koe seksuele aktiviteit loskeppele wurde fan famylje en foar it krijen fan bern en fan trou en wierheid en minsken dy't tegearre samengroeie as ienheid sa't God dat yn it Paradys al ynrjochte hie. En úteinlik moat it dan ek sa wêze dat as de manlju dêrby fuort rinne kinne, dat de froulju dat dan ek dwaan moatte kinne. En dêr ha wy dan abortus foar nedich. En dan komt der in nije fanselsprekkende wierheid dat it popke yn de memmeskurte eins mar neat is en dat it gjin sûnde is of moardzjen is om dat

Sommelike minsken hawwe sein, hy hie syn romtepak útdwaan moatten, dan hied er God wol sjoen. En de minske yn de romte joech ús in nij byld oer de ierde yn de romte. En yn stee fan in hiele grutte ierde fol mei rykdommen dy't wy brûke koenen, seagen hja no in lytse blauwe bal yn in grutte swarte see fan de romte. En sadwaande seagen hja de Ierde no as in romteskip. En dat romteskip, dêr moasten wy foar soargje, want wy wienen drok dwaande om alles stikken te meitsjen. En dat wie benammen it gefal, waarde ús ferteld, omdat der te folle popkes kamen en de befolking wie te grut. En der wie gjin betrouwen yn Heare God. Dat der genôch romte wie en genôch mooglikheden wienen om alle minsken iten foar te setten. The eagle has landed, dat waard der sein yn it nijs doe't de earste minsken op 'e moanne kuierden. En doe seinen de Yndianen fan de Hopi-stammen, Dit is it antwurd fan in profesy dy't wy krigen hawwe, As dy earne belâne is en delstrykt, dan komme de blankhoedigen nei ús ta om echte wysheid te learen fan de duvelske geasten en it âlde heidendom. Ierdedei dat moast der komme alle minsken yn de Westerske lannen, alle minsken oer de hiele ierde, moasten tegearre komme op Ierdedei om goede betinksels te hawwen oer de ierde en om in ferbûn te meitsje tegearre om de ierde te fersoargjen. En dêryn waard eins de earde ferheget as in goadinne, Gaia, en dy moasten wy allegearre earje en oanbidde. En as der grifformearde predikanten wienen dy't der net oan meidwaan woenen, dan waarden dy bekritisearre en dy waarden dy minpraat, want wy moasten dochs tegearre dêryn stean en tegearre foar de ierde soargje. En dan wienen eins alle religys en godstsjinsten itselde, sa waard ús sein. En fjirdens, der wie in kulturele eksploazje. En it wie sa dat der in hoop nije muzyk kaam en dat klonk hiel goed en dy hawwe it ek hiel lang folholden, mar úteinlik wie de basis dêrfoar alkohol, seks en drugs, en frijheid yn 'e dingen dy't wy graach dwaan wolle. En in protte fan de muzyk wie ek heavy metal en duvelske muzyk, ek al wienen der wat kristlike muzikanten en groepen dy't ek yn dy tiid as nei dy tiid opkamen. Wy sjogge yn dizze tiid ek hoe't mienskippen en tradisjonele kultuergroepen, de saneamde pylders yn 'e maatskippij, dat we dy moasten ôfbrekke. Want der wie yn Nederlân en yn Fryslân, der wienen dy fjouwer grutte pylders fan it roomske, it protestanske, fan it sosjalistyske en fan it liberale. En de minsken dy't dêr yn sieten en har eigen dosinten hienen en har eigen politike gearkomsten hienen, har eigen kranten hienen. En radioprogramma's, dat dat in ein hie. Want de minsken reisden mear yn 'e wrâld en krigen mear te meitsjen mei kultueren en minsken dy't oars tochten as harren en doe seinen, ja, Ja, mar hoe kin it no dat eltsenien yn harren eigen pylder tinke dat hja alle wierheid hat en dy oaren neat? En sadwaande waard dat ôfbrutsen en wiene der in hoop minsken, ek yn 'e tsjerken, dy't nei bûten seagen, earst nei oare tsjerken en doe nei oare religys, en seinen, Ja, eltsenien seit dat hja de wierheid hat, hoe kin dat dochs? En sadwaande waard der stikken makke, want hja tochten dat hja mar ien fan de protte wierheden wiene. En dêrtroch woe men net mear lusterje nei wat de apostelen te sizzen hienen, want dy wienen ek mar in produkt fan harren tiid en harren kultuer. En wy sjogge mear en mear de ferearing fan it sels en de eigen frijheid. Mar de minsken moatte leare en ynsjen dat at ús God is ús persoanlike frijheid, dat wy neat opofferje en weijaan wolle nei oaren ta, dat der dan ek gjin echte leafde wêze kin en plak fine kin yn ús libben. En sa komme wy yn 'e problemen, want wy kinne gjin echte freonen hawwe, wy kinne ek gjin partner hawwe en wy kinne gjin bern hawwe, want dan kreauwe wy, want net ien wol ûnderdwaan fan 'e oaren en we wolle allegearre alles foar ússels hawwe.

Wêrtroch it dreger wurdt en hurder foar diejingen dy't in taweide relaasje sykje om in trouwe partner te finen, benammen foar de froulju dy't graach in bern ha wolle en in famylje hawwe wolle.

En dan ferhege seksueel geweld en eksploitaasje. Louise Perry, dy't wurke yn in opfang foar froulju dy't ferkrêfte wiene, dy stelt dat de seksuele revolúsje net laat hat ta minder seksueel geweld, mar it omkearde is der bard. Mar de skea is net allinnich te sjen by froulju, mar ek foar de bern en de famyljestruktuer. Der is in tanimmende heiteleazens, de measte bern ha gjin heit mear, dy is fuortrûn. Want der is gjin trou yn it houlik en in protte manlju wolle hun frijheid net kwyt.

en alle djippere emosjonele betsjutting, en dit wurdt sjoen as liedend ta in mear doelleaze en oerflakkige maatskippij. Mar, bêste minsken, der is hoop. Der is hoop foar de kristenen omdat wy wiete út de Bibel dat Jezus de Kening is en dat Hy oan it stjoer stiet en dat Hy regearret fan 'e himel. En hy wit wat der bart en it giet net bûten him om, mar hy brûket it kweade om syn keninkryk te bouwen. En as wy him folgje, dan moatte wy dêr ek betrouwen yn hawwe, mar dan moatte wy ek syn lear en de lear fan syn apostels tige serieus nimme en ús dêr ûnderstelle út leafde, tankberens fan wat Jezus foar ús dien hat. benammen yn syn offer op it ferskrikkelike krús. Mar der binne ek dingen dy't barre hjoeddedeis yn dizze tsjustere tiid wêr't wy ek hope sjen kinne. Yn it earste plak is der yn 'e postmoderniteit, In grutte klam op oprjochtens en transparânsje. Wy moatte sjen litte wa't wy binne en dêryn moatte wy earlik wêze. En dit is in goede saak, omdat sa de hypokrysje bestride wurde kin, ek yn 'e tsjerke. Dus as tsjerken leden ferlieze en tsjerkegebouwen leech komme te stean, moatte wy beskôgje dat de âlde ferpyldering, dêr't de minsken faak skûle hienen yn harren gewoanten en tradysjes, no ôfbrutsen is. En yn 'e lêste generaasjes dêr't autoriteit en liederskip ôfwiisd waarden, wie it net langer de muoite wurdich om de trouwe folgeling fan 'e wiere tsjerke te spyljen om sa dûmny as âldsten te wurden. Dat is net populêr. En sadwaande sjogge wy dat in protte minsken keazen foar ien fan twa dingen, Of de bibelske lear en de tsjerklike lear ôf te brekken en dêrby ek de apostolyske lear kritiseare wolle, as minsken dy't sizze, wy moatte in oare tsjerke fine, wêr't de wierheid noch sprutsen wurdt en wêr't hja harren graach ûnder de lear fan Jezus en syn apostels stelle wolle. Charles Taylor hat in boek skreaun oer dizze sekulêre iuw en tiid, en hy observearret blykber dat der in nije generaasje op syk is nei transsendinte realiteit. Wylst de measte tsjerken de radikale wierheid ferlitten hawwe, Wêrtroch't de sâltens en it ljocht fan it libben ferliest, is der no in nije generaasje dy't op syk is nei minsklike identiteit en wierheid en echte betsjutting yn dit libben. En krekt sa't der in evangelyske beweging wie yn 'e jierren sechtich, sjogge wy no ek jonge minsken benammen de nije generaasje Z Dy't de wierheid en betroubere preken sykje yn oprjochte, net-tradisjonele tsjerken dy't net bang binne om tsjin de hjoeddeiske kultuer yn te gean en net mei wolle dwaan mei de wrâld,

Te midden fan al it ûnferstandige falske nijs en de linkse twang groeit der no it wantrouwen tsjin de polityk en de nijsmedia. En hieltyd mear minsken komme op foar de wierheid en de echte frijheid, nettsjinsteande it risiko fan persoanlik ferlies. Folgelingen fan Jezus wurde troch him opdroegen om har krús fan lijen foar Kristus op te nimmen en der is grutte moed foar nedich en willigens om hjirmei it noflike libben fan hjoed-de-dei op te jaan foar de wierheid.

En lêstens, ûnder de folgelingen fan Mohammed en syn God binne der no hiele kloften fan minsken dy't earst yn it geheim de mooglikheid ûndersykje wolle dat Jezus eins in mear hillige, sûndeleaze, leafdefolle en betroubere boadskipper is as dejinge dy't se fan jongs ôf oan twongen waarden te fertrouwen en te folgjen. De Tsjerke moat it libben fan Mohammed en de werklike lear fan syn God bestudearje om te ûntdekken dat se misleid binne om him te sjen as in hillige, earlike, suvere en meilibjende boadskipper fan God, dy't der net is. Lit ús dan betrouwe op Kristus, de Kening dy't de wrâld regearret. Hy bliuwt minsken kânsen jaan om harren te bekearen en foeget deistich in protte ta oan syn tsjerke. En Hy sil weromkomme om alle dingen rjocht te setten troch oardiel en fernijing. En ik bid dat jimme der ek wêze meie en sulle yn it echte, ivige keninkryk fan God, en dat jimme hjir en no ek trochgean sulle om moedich te sprekken yn 'e wierheid en it meitsjen fan disipels foar ús Master, Jezus